F'dak iż-żmien, Ġesù qalilhom din il-parabbola. Mela kien hemm raġel għani jilbes il-porpra u għażel mill-ifjen. Lena tiegħu kien li kuljum jagħmel ikla mill-aħjar. U wieħed fqir jismu Lazzru, li kellu ġismu ġerħa waħda, kien imur jinxteħet ħdejn il-bieb ta' daru, bix-xewqa li jixba' b'dak li jaqa' mill-mejda tal-għani, sal-klieb kienu jmorru jilgħaqu l-ġrieħi tiegħu. Ġara, li l-fqir miet u l-anġli ħaduh fi ħdan Abram. Imbagħad miet ukoll l-għani u difnuh. Dan, kif sab ruħu fi tbatijiet ħorox f'art l-imwiet, rafa' ħarstu u mill-bogħod lemaħ lil Abram b'Lazzru fi ħdanu. U għolla leħnu u qallu, Missier Abraham, ikollok ħniena minni u ibgħat lil Lazzru ibil tarf sibgħu fl-ilma, ħa jtaffi lin-nixfa li għandi fil-lsieni, għax qiegħed ninħaqar wisq f'dan in-nar. Ibni, qallu Abraham, ftakar li t-tajjeb tiegħek irċevejtu f'ħajtek. Hekk ukoll Lazzru, il-ħażin, irċevieh f'ħajtu. Imma issa, hu hawnhekk qiegħed jitfarraġ, waqt li inti qiegħed tbati. Barra minn dan, hemm vojt bla qies bejnkom u bejnna, biex min ikun irid jaqsam minn hawn għal għandkom ma jkunx jista'. U anqas ma jgħaddu minn hemm għal għandna. Qallu l-għani, Mela nitolbok, missier, ibagħtu f'dar missieri, għax għandi ħamest aħwa, ħalli jagħmlilhom twissija kif imiss, li ma jmorrux huma wkoll jiġu f'dan il-post ta' tbatijiet ħorox. Qallu Abram, Għandhom lil Mosè u l-profeti, jisimgħu lilhom. Le, missier Abram, qallu dak, imma jekk imur għandhom xi ħadd mill-imwiet, jindmu. Iżda wieġbu Abram, Jekk ma jisimgħux lil Mosè u lill-profeti, anqas jekk iqum xi ħadd mill-imwiet ma jemmnu. Il-Kelma tal-Mulej. Tifħir lilek Kristu. X'inhu dak li l-aktar joħodlok mill-ħin, mill-attenzjoni u minn qalbek? Fil-parabbola tal-azzru u l-għani, Ġesù ipiġġilna xena drammatika ta' kontradizzjonijiet. Għana u faqar, ġenna u nfern, karità u ndifferenza, inklużjoni u esklużjoni. Naraw ukoll b'mod qawwi u drammatiku x-xorti kuntrarja tal-personaġġi imsemmija. Lazzru ma kienx biss fqir, imma wkoll b'nuqqas ta' kapaċitajiet. Kien imqiegħed wara l-bieb tad-dar tal-għani. Il-klieb li kienu jmorru jilgħaqu l-ġrieħi tiegħu, probabbilment kienu wkoll jisirqulu l-ftit ħobż li jkun irnexxielu jakkwista. It-turmenti li għadda minnhom kawża tal-klieb selvaġġi żiedu bil-bosta mal-miżerji u s-sofferenzi tal-fqir. Lani ttratta lit-tallab b'indifferenza u disprezz sakemm ix-xorti tagħhom inqalbet. L-isem Lazzru ifisser Alla u l-għajnuna tiegħi. Minkejja ħajja ta' sfortuna u sofferenza, Lazzru ma waqafx jittama f'Alla. Għajnejh baqgħu jħarsu fissi fuq it-teżor li kien merfugħ għalih fis-sema. L-għani, għall-kuntrarju, ma seta' jara xejn aktar mill-ġid materjali li kellu. Hu mhux biss kellu kulma jeħtieġ, imma kellu rikkezzi fl-eċċess. Kien wisq mitluf f'dak li kellu biex jinnota l-bżonnijiet ta' dawk ta' madwaru. Tilef il-viżjoni ta' Alla u t-teżor tal-ġenna għax kien wisq preokkupat biex ifittex il-ferħ tiegħu fl-affarijiet materjali. Hu kien jaqdi lil ġidu minflok lil Alla. Fl-aħħar, kien is-Sinjur li sar ta' l-Ab. Inti skoprejtu il-ferħ u l-libertà f'li jkollok lil Alla bħala l-uniku teżor tiegħek? U hi t-tama tiegħek żgura, ankrata fil-Ġenna, kif insibu fl-Ittra lil Lhud, kapitlu 6, vers 19? Mulej, kabbar ix-xewqa tiegħi għalik. u għat-triq tiegħek li twassal għal vera ferħ li ma jintemmx. Marija, għażiża Ommi, għallimni nkun sinjura bit-teżor tal-ġenna, u b'talbek, aqlagħli l-grazzja li jkolli qalb ġeneruża ħalli naqsam b'libertà mal-oħrajn il-ġid li ingħatali fuq din l-art. Ammen.